Baga Rabbiin baatii kabajamtuu ji'a Ramadaanaa kanaan nu gahe ni'maa isaa guddoo irraahi Alhamdulillah. Fakkeenyi keenyaa meeqaatu nu biraa godaane jechuudha. Ka har'a guyyaa har'aa kana argine insha Allah mee gamanumaan illeen ergaa xiqqoo takka walaloo gaawuu takkaan qabadhee dhufe insha Allah. Warroonni miseensa maatii kiyyaa chaanaala kiyyaa hin ta'ines gamanumaan akka chaanaala kiyya sabiskiraayib gootanii maatii kiyya taatan ergaalee adda addaa jirtu qooddattan isin afeereetiin jira. Insha Allah mee gabanuman gara qophee tiyyatiin dabra na waliin tura. Bismillaanin jalqaba furtuu dubbii tiyyaa Alhamdulillahi yaa Rabbii kiyyaa nagayaa fi rahmanni Rabbii kiyyaa irra haa jiraatu hunduma anbiyaa sahaabotaaf ulamaa dhaaltuu anbiyaa Kan biyyaa fi alaa yaa obboleewwan kiyya dhalaa fi dhiiraan akkam nagaa fayyaa? Arraas dhufee akkuma yeroo kaanii Arraas dhufee akkuma yeroo taanii simannaa teeysaniif galatoomaa ikhwaanii jechaa fi gochaan yoo natti mufattanii rabbiif jecha Akka dhiifama naaf gootanii. Ramadaannis dhufee dhume guyyaani warra irraa milkaahu nu haa godhu rabbiini. Yoo nu waliif dhiifne nuuf bu'aa rahmanni milkiin biyya lamaatis yoo tawbatanii caafawna lillaahi hangama kiyyaani caafwan lillaahi hangama kiyyaani. Baatiin Ramadaanaa ji'a tawbaa hundaa abdata kan laafaa fi jabaa sadaqaadhaan miskiina dhaqqabaa qaraatii fi zikriin barbaaduuf sawaaba taraawiha jama'aan bu'aan isaa jalqaba yoo nurraan fuudhin kana dhukkubaa hunduu nurraa hafa yaa rabbii jabaa akkanaan hafnee nummudin adabaa akkanaan hafnee nummudin adabaa rabbii koo jabaa yaa rabbii ogeessa baatiiwwan dabartee kudha tokkoon keessa badiin hojjedhe hin qabdu lakkooysaa Tanin mul'isee fi hojjadhe dhoysaa Tamin himee mee tamin dhiisaa Tamin himee mee tamin dhiisaa Arraa boru jechaa towbaa dheereysaa As gahe kuno ramadaana keysa Na beyta gubbaa kiyyaaf keysa Nan hongeysin rahmata kee keysa Rahmata keetiin malee ani hiyyeysa. Rahmata keetiin malee ani hiyyeessa Naaf dhiisi na baasi ma'asiyaa keessa Naaf dhiisi na baasi ma'asiyaa keessa Daangaa kee dabree hojjedhus balleessa Yoom na baafte rahmata kee keessa An wallaalus galata kee badhaasa Na jiraachifta nyaachisaa na obaasa Akkaan hin mudanne dallansuu fi abaarsa Atummaan na qajeelchi, atummaan na qulqulleessi, gubbaa kiyyaaf keessa narraa hiiki rakkoo tan alaa fi mana keessa. Badii tiyyaaf uumama kee hin miidhini, ka akka kiyyaatis jiraatu yaa Rabbi zaalimni walumaan nuuf dhiisi, nun salphisini, osoo lubbuun jirruu nun balleessini, osoo lubbuun jirruu nun balleessini, kaatimaa nu tolchi, nu gammachisi jannataani, Kaatimaa nu tolchii nu gammachiisi jannataani Qabaa tee ka beeku malee eenyu yaadata Halaakamuun ummata mushrikootaaf zaalimtootaa Hojii isaaniitiin malee yoom adabdee beeyta Silaa qaata nu qabdee akka zaalimtootaa Yoo nuti hin tawbatin ammas ka biraan nu mudata Atummaan nu qajeelchi karaa nabiyyii rahmataa Diiniin bullee bulchuu akka sahaabaaf saalihootaa Diiniin bullee bulchuu akka sahaabaaf saalihootaa. Yaa mootii mootummaan saa hin jijjiiramne Yaa kan rahmanni saa hamma hin qabne Yaa kan hujiin gabroottan saa jalaan dhokanne Dandayaa hundaa kan injifatamne Nuuf rahmati gama kee dheeysine si kadhanne Aamiin Aamiin jenne Biyyaa fi alaan dhiiraaf dhalaan jenne Nagaya nu baasi ka addaa nun hambifne nu taasisi warra nagayaan soomane nu taasisi warra nagayaan soomane dhaammachuufiin deema akka nan hifanne dogoggorus naaf sirreessuu akkan daganne du'aa'ii teessaniin akka nan irraanfanne du'aa'ii teessaniin akka nan irraanfanne nagayaan naaf tura wal garra yoo jiraanne nagayaan naaf tura wal garra yoo jiraanne Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh Ramadan Mubarak.